Dwi me'wl jyst yn busnes efo tipyn yna ma'n rili da felly fel un sy 'di gorfod codi arian ac efo sawl gwaith dwi ddim yn teimlo bo' yym ma' cydnabyddiaeth 'dan ni roid i gwaith yr athrawon a phobol sy'n hyfforddi'r bobol ifanc 'ma i ddod i'r Steddfoda os 'dyn nhw'n Gylch y Sir neu yn genedlaethol wedyn os 'dyn nhw 'di mynd drwadd y ffordd dwi 'di ca'l rhanbarth ma' isio codi arian os ti'n sôn am arian sylweddol 'dan ni'n sôn am ddwy fil a hannar i tair mil o bunnoedd i gael eich pobl ifanc ma i ddod lawr i'r Gelyn Ysgol ac os dach isio fwy cystadlu ma raid rhywbeth gael i neud i helpu yn ariannol yn fanna a ddim jyst roid y tocynna i bobl ifanc ydi hyn ond y gôst athro o deithio o deithio a mi welwch chi pan fydd Siôn yn symud ei hun reit aml pan ma'r ysgol yn deud dwi mond yn mynd i gystadlu unwaith bob dwy flynedd oherwydd pan ma'r cost o teithio Nid ymrwymiad yr athrawon i beidio rhoi crannoedd bwlio i fyny'r Steddfod. Ia. Yym ac eto ma' gen i bryderan yn fan 'na hefyd efo to newydd sydd yn dod i mewn na fyddwn ni ddim mor fodlon i roi cymaint o amsar ag oedd falla rhei o rei hŷn fel fi felly yn... Ia. ...yn rhoi a ma' hwnna hefyd yn bryder. Un un o'r mateb ymatebion i ni ga'l sy'n bositif iawn yw pan ma' athrawon wedi dweud wrthon ni er enghraifft Yym, pe bai 'na fwy o gyfleoedd yndyfe o fewn yr yrff, bydden nhw'n bydden nhw falle yn fwy parod eto i ddod â â pobl i fyny. Achos falle, ch'mod, 'yn ni 'di neud y pwynt bod y cystadlu'n digwydd a falle bod rywun ddim yn cael llwyfan, a be' sy'n digwydd wedyn i'r athro athrawes gyda ugen o blant, wel os o's 'na fwy o brofiade eto, hynny yw, o'dd y gwyddonle bore 'ma yn le gwych, o'n i'n gweld... Odi, ma'r cyfan 'na i glymu at ei gilydd.

Mae yn sylweddol i rai teuluoedd. Yndi, yndi. Oedd y... Yn y gorffennol oedd um, plant yn mynd i aros efo teuluoedd. Oedd. Hynny di, dwi'n dwi gwybod bod y dyddiau yna wedi pasio, ond um, mi oedd o'n ffordd eitha fforddedwy o blant i ddod. Ond rwan, ydych chi'n gweld teuluoedd cyfan yn gorfod dod i lawr

W'ch chi, dydi... Dych chi'n clywed am bobl yn dweud, o ia, ond o'n i'n yn yn un o'r rheiny oedd yn fân ganu ac adrodd, pobl sydd yn enwog iawn rwan 'lly, ond mae eisiau defnyddio rheiny a cofio am y bobl sydd ddim, a gant y cant o blaid defnyddio bopeth modern, unrhyw beth i ddenu pobl sydd ddim, w'ch chi, ella ddim yn arbennig am ganu ac adrodd, w'ch chi, a cael gymaint o Enwogion nhw hefyd i ddenu pobl, defnyddiwch nhw, dwi'n siŵr 'sa nhw'n falch iawn o gael eu defnyddio. A, a, a dyna y neges 'da ni wedi gael. Mae bobl sy'n cystadlu ac yn cystadlu'n llwyddiannus yn meddwl eu bod hi'n ŵyl ffantastig, ond dydi'r rei sydd ddim, ddim yn cael eu denu. A hynny yw, y, y, y, gathon ni frîff agored, ond Dyn- yy fel mae'n digwydd bod. Anghofiwch am y pafiliwn, mae'r pafiliwn yn gry, ond dyna'r neges 'da ni'n gael. 'Da ni ddim yn mynd i gael mwy o bobl i'r maes, drwy wella hynny. Ar wahân i'r pwynt oeddech chi'n neud, a falle bod am i neud efo'r pafiliwn, ma' 'na alwad ar i ni neud y cystadlaethe yn fwy perthnasol i'r unfed ganrif ar hugain. Yym a a ma' ma' hwnnw yn yn ffor arall. Ma' gynnoch chi ddwy elfen mewn ffor.